Timoteo peteĩha Timoteo peteĩha capítulo uno Pablo ohai Timotéope. Che Pablo, Jesucristo remimonndo apóstol, Ñanderuete che poravógui amo herakuã hag̃ua Ita'ýra Jesucristo-pe, Ha'e ningo ñane esperanza, Ha'e osalvaségui opavavépe. Che Pablo, amondo ndéve, Che joroviaha ra'ýpe, ko kuatia rupi romomaitei. Ñanderuete ha Ñandejára Jesucristo jeporiahuvereko ipy'aporã ha py'aguapy toĩ nendive. Mbo'ehára gua'u. Ajerure haguéicha ndéve ha ejevy, epyta Éfeso táva guasúpe, che aháramo Macedóniape. Ha che roñatoĩse jevy nde rejoko hag̃ua umi oporombo'éva ambue mbo'epy rehe, anive hag̃ua ombo'e, ha anive ohechakuaa ha omoherakuã umi ñembo'e gua'u, ni oñeha'ãve oipyguara hag̃ua ñande ypykuéra réra opave'ỹva apytépe, umi mba'e rupi heñói ñe'ẽ juapirã rei pende apytépe ha nomongakuaái ñande jerovia. Che rombo'éma pe tekombo'e tuichavévare, ñande jajohayhuve jahávo ha péva heñói va'erã py'apotĩgui, Py'apy ñe'ẽ porã ha jerovia añetévagui. Oĩ katu pende apytépe umi oñemomombyrýva ko'ã mba'égui ojapyhy hag̃ua ñe'ẽ vyroreíva. Oikose tembiapoukapy mbo'ehára ramo, ndoikuaái katu upe he'íva ni nahesakã porãi ichupekuéra umi mba'e oporombo'éva. Jaikuaa ningo Ñanderuete rembiapoukapy iporã ojepuru ramo hekópe ha ha'e oipotaháicha. Jaikuaa porã ningo Ñanderuete nome'ẽi va'ekue hembiapoukapykuéra Hekopotĩva ha hekojojávape g̃uarã, ha'e ome'ẽ uvei hembiapoukapykuéra umi tekove vai ha umi oñembotuichávape g̃uarã, umi oñemomombyrýva Ñanderuetégui, hembiapo vaípe g̃uarã, iñañáva ha oñemongy'ávape g̃uarã, umi isyjukahára, Térã hapicha jukahárape g̃uarã jepe, umi ojoguerekóva menda'ỹre ha umi oikóva kuimba'e kuimba'e ndivepe g̃uarã, umi hapicha mondaha ha umi ijapúvape g̃uarã, umi omoañeteséva iñe'ẽ japu oiporúvo Ñanderuete réra ha opaichagua teko vaípe g̃uarã. Ñanderuete ñe'ẽ porãite ñanemosãso ko'ã mba'e vaígui. Ñanderuete reko jajaipa rupi ha ko ñe'ẽ porãite ha'e ome'ẽ chéve amoherakuã hag̃ua. Pablo oagradese Jesucrístope. Che agradese Ñandejára Jesucrístope, ha'e che mombaretégui ha che guerekoháre jeroviaháramo che moĩ ko ñemoherakuã rembiapópe. Yma che añe'ẽ vaíramo jepe Jesucristo rehe ha che apersegi ha aja'o vaíramo jepe Jesucristo reheguávape, ahupyty avei Jesucristo poriahuvereko, Ndaikuaái ni ndajeroviái va'ekuégui hese. Jesucristo katu che myanyhẽ iporiahuverekógui, heñói hag̃ua che pype pe jerovia ha pe mborayhu añeteguáva ha'e rupi. Jesucristo ñe'ẽ porãite hi'añete ha ija oimeraẽva ojapyhy hag̃uáicha. Jesucristo ou ko yvy apére osalva hag̃ua anga ipavórape ha ijapytépe che pe ituichave va'ekue. Upévare Jesucristo chemyanyhẽ iporiahuverekógui, péva ijopói chéve g̃uarã, ojehechauka hag̃ua che rekove vai rupi, imborayhu tuicha, oha'arõva opaite ojeroviátavape g̃uarã, ohupyty hag̃ua avei Jesucristo rupi pe tekove opa'ỹva. Toñemomba'eguasu pe ára aty guasukuéra Járape, ha'e voi ningo Ñanderuete peteĩteĩva ha tapia oikóva, Ha ndojehesáiramo jepe ichupe toñembo'ete ichupe ára aty guasukuéra rupi, ta upéicha. Amén. Ko ñe'ẽ kóva che aipota nde, che ra'y Timoteo rehechakuaa porã ha emoherakuã avei ambuekuérape, ojejapouka haguéicha ndéve profesía rupi. Upévare, eñeha'ãmba nde reñorairõ hag̃ua, Pe ñorairõ porãme, jerovia pópe ha py'apy ñe'ẽ porãme. Oĩ ningo pende apytépe umi ombo'ykéva ipy'apy ñe'ẽ, conciencia, ha upévagui ohundi ijerovia. Ijapytépe oĩ Himeneo ha Alejandro, umívape che ame'ẽma Satanáme ohavira hag̃ua ichupekuéra ha anive hag̃ua omaldeci hikuái. Timoteo peteĩha capítulo dos. Mba'éichapa oñembo'e va'erã kuimba'e ha kuña ojeiko porã hag̃ua iglésiape. Che pomomandu'aukase jevy raẽ, peñembo'éramo pejerure pene rembikotevẽ rehe, Pejerure pene rapichakuéra rehe ha peagradese Ñanderuetépe opavave rehe, opa tetã ruvichakuéra ha mburuvichakuéra rehe, jaiko hag̃ua py'aguapýpe ha ñorãirõ'ỹre. Ñamomba'eguasu hag̃ua Ñanderuetépe ñande reko porã rupi ha jerovia pópe, ko'ã mba'e iporã ha ombovy'a Ñanderuetépe ñandesalva va'ekue. Ha'e ningo oipota opavave ojesalva ha toikuaa pe añetegua. Oĩgui peteĩ Ñanderuete ha peteĩnte ombojoajúva Ñanderuete umi tetãnguakuéra ndive, Jesucristo rupínte, oiko va'ekue kuimba'éramo ko yvy apére. Ha'e voi oñeme'ẽ kuave'ẽmby ramo ñandepe'a hag̃ua Satanás poguýgui, ha péva oñemoherakuã va'erã tetãnguakuérape ha'e ou jevy peve. Upevarã Ñanderuete chemoĩ amoherakuã hag̃ua hemimondo ramo ko añeteguáva kóva. Hi'añetépe che ha'éva, che ndachejapúi, che aiko hag̃ua Israel'ỹva mbo'ehára añeteguáva ramo, che ajeroviágui avei Jesucristo rehe. Aipota ningo opa kuimba'e opa rupi omopu'ã ipopotĩ oñembo'e jave Ñanderuetépe pochy'ỹ ha ñorãirõ'ỹ reheve. Upéicha avei kuñakuéra toñemonde hekópe, jeguaka'ỹre, Aniceno oiko hi'áva ñeñopeguasu reheve, térã oiporu jeguaka óro guiguáva térã itavera, térã oñemonde ao hepyetévape, toñembojeguaka uvei hembiapo porã rupi, iporãháicha kuñakuéra Jesucristo reheguáva, kuñakuéra tohendu kirirĩhápe ha toñemomirĩ. Che ndaipotái kuñakuéra oporombo'e ha ndaipotái kuñakuéra oguereko ipoguýpe kuimba'ekuérape, toñemomirĩ uvei. Adán raẽ ojejapo va'ekue upéi Eva. Adánpe noñembotavýi va'ekue, pe kuñámente oñembotavy ha'éva raẽ ho'a va'ekue angaipápe. Ha'e ojesalváta imembýramo, ojerovia porãramo Jesucristo rehe, oporohayhúramo ha oñemboheko porãramo ñemomirĩ reheve. Timoteo peteĩha capítulo tres. Mba'éichapa oiko va'erã umi omoakãva peteĩ Jesucristo Iglésiape anciáno? Ko ñe'ẽ kóva añete, upe omoakãséva peteĩ Iglésia oipota tembiapo kárgo porã. Ha'e oiko oñeñe'ẽvai'y hag̃uáicha hese, oiko va'erã peteĩ tembireko ndive, ojejokokuaa va'erã, oñemomirĩkuaa va'erã, heko porã va'erã, imbohupakuaa va'erã, oporombo'ekuaa va'erã, ndoka'úi va'erã, noporonupãi va'erã, ipy'aporã va'erã uvei, oñorairõse'ỹ va'erã, ipirapireraihu'ỹ va'erã, oguerekokuaa porã va'erã hóga hekópe, oguereko va'erã ita'ýra ha itajyrakuérape ipoguýpe. upe oguerekokuaa'ỹva hogatee mba'éichapa oñangarekokuaa peteĩ Jesucristo iglésia rehe. Anítei peiporavo peteĩ ermáno ojeroviaramóvape omyakã hag̃ua peteĩ Jesucristo iglésiape, ani hag̃ua ha'e oñembotuicha ha ho'a Satanás ñembojovaképe. Oñemoherakuã porã va'erã ha'e avei umi ojerovia'ỹva apytépe, anítei umía oñe'ẽ vai hese ha ha'e ho'a Satanás ñuhãme. Mba'éichapa oiko va'erã umi oipytyvõva diákono iglésia rembiapópe? Umi pytyvõhára diákono hekopotĩ va'erã, anítei iñe'ẽmokõi, anítei ho'u heta. Víno térã ambue mba'e omonga'ukuaáva, anítei ohayhu ha oheka hekope'ỹ pirapire. Ha'e oñangareko porã va'erã pe mbo'epy ñemiha jerovia rehegua, Ipy'apyñe'ẽ conciencia ipotĩ reheve, ambuekuéra oha'ã oaprova porã raẽ va'erã ko'ã mba'épe hekovépe ha ndojuhúiramo mba'eve ivaíva oikokuaa iglesia pytyvõhára ramo. Upéicha avei umi kuñakarai omba'apóva iglesia pytyvõhára ramo hekopotĩ va'erã ani oporomoĩvaise avavépe iñe'ẽguata rupi. Ani kuña remiandu vai osãmbyhy hekove, ipy'aporã ha hekove potĩ va'erã uvei opavave ndive. Pe iglésia pytyvõhára diákono hembireko peteĩnte va'erã, ha'e oisãmbyhykuaa va'erã ita'ýra, itajýra ha hogayguakuérape. Umi pytyvõhára omba'apo porãva okakuaa porã ijeroviápe, ha Jesucristo ohechakuaa hína hembiapo porã, Ojapóva hikuái. Ko'ã mba'e che ha'euka ndéve ko kuatiañe'ẽ rupi sapy'árõ g̃uarã, ndaikatúiramo aju pya'e, nde voi reikuaa porã hag̃ua avei. Jesucristo iglesia añeteguáva ojehechauka ijiglesiagua heko porãva rupi. Jesucristo iglesia ningo Ñanderuete oikovéva róga voi ha Jesucristo iglesia ojejuhu va'erã añetegua ha pe va'ári ningo oñemopu'ã va'erã pe iglesia ha pe añetegua péva rehe ojejoko va'erã. Añeteha pe mba'e tuichaitereíva ko'ã mba'e ñemi, ojehechaukáma va'ekue umi ojeroviávape Jesucristo rehe. Jesucristo ojehechauka va'ekue yvy arigua retépe, ha'e oiko katu heko potĩva ramo ijespíritu-pe. Ha'e ojehechauka va'ekue yvága rembiguaikuérape, angelkuérape, oñemyasãi va'ekue tetãnguéra apytépe, tetãguakuéra ojerovia hese, ha upéi Ñanderuete ohupi Jesucristo-pe heko jajeipa oĩháme. Timoteo peteĩha capítulo 4 Mbo'ehára japu Pe Espíritu Santo he'i porã voíma va'ekue, umi ára paha gotyo oĩtaha umi opoíva ijeroviágui, ojapysaka hag̃ua umi pyty oporombotavýva ha imbo'epy rehe oúva umi ángel vaikuéragui, Oñemoĩma va'ekue Satanás ndive Ñanderuete rehe. Ha'ekuéra tova mokõi reheve omyasãi iñe'ẽ japu, ha'ekuéra omokirirĩse ipy'apy ñe'ẽ oiko hag̃ua Satanás rembiguái ramo. Ha'ekuéra ojoko umi omendasévape ani hag̃ua omenda, ha oĩ tembi'u ha'ekuéra ndohejáiva oje'u hag̃ua. Ko'ã tembi'u Ñanderuete ojapo va'ekue opaite ojeroviávape g̃uarã ha oikuaávape guive pe añetegua ho'u hag̃ua agradecimiento reheve. Iporãmba ningo opaite mba'e Ñanderuete ojapóva guive ha mba'eve nda'ivairiha oje'úramo agradecimiento reheve, oñemomorãgui Ñanderuete ñe'ẽ ha ñembo'e rupi, oñembo'ykégui Ñanderuetépe g̃uarã iñe'ẽ ha iñembo'e rupi. Ko'ã mba'e nde rehekombo'e porãramo ñande hermanokuérape, nde reikóta Jesucristo rembiguái porãva ramo. Emongakuaa porã nde rekove, jerovia ñe'ẽ ha tekombo'e añeteguáva rupi. Ko'ãva taha'e ne rembi'u porã. Emboyke yvy arigua ñemombe'u rei, cuento, umi ojogua umi ñe'ẽ rei pe kuñaguãigui sapy'apy'a omombe'úva. Eñeha'ãmba katu nde reiko haguã tapia Ñanderuete ndive ha ejejokókena Ñanderuete rehe opaite mba'épe. Ko ñe'ẽ kóva añetegua ha iporã opavave oñemomba'e haguã hese. Upevarã romba'apo ha roñorairõ, romoĩgui ore esperanza Ñanderuete oikovévare. Ha'e ningo osalvase opavavépe, osalva raẽ katu umi ojeroviávape hese. Ejapouka ha eporohekombo'e ko'ã mba'e rehe. Anítei avave nande'apói ndekaria'ỹi rehe gueteri, eiko uvei techaukaha porãramo, ehémplo porãramo, umi ojeroviávape g̃uarã. Nde ñe'ẽ rupi, nde reko porã rupi, Ne mborayhu añete rupi, nde jerovia rupi, nde reko potĩ rupi. Che aju peve emoñe'ẽ pe kuatiañe'ẽ, emoangapyhy, emokyre'ỹ, eñatõi ha ehekombo'e hermano kuérape. Ani rembo'yke nde Espíritu me'ẽmby oñeme'ẽma va'ekue ndéve peteĩ profesía rupi, umi anciano omoĩ ramo guare ipóne akã ári. Eiporu katu ko nde Espíritu me'ẽmby opavave ohechakuaa hag̃ua nde jerovia okakuaaveha ohóvo nde rekovépe. Eñangareko nde jehe ha umi mba'e reporombo'éva rehe epyta ipype, rejapórõ upéicha Ñanderuete omoañetéta nde salvación ha umi ne rendúvape avei. Timoteo peteĩha capítulo cinco Mba'éichapa Timoteo oiko va'erã iglesiaguakuéra apytépe? Anítei reñatõi pohýi nde ermáno tujávape, eñatõi uvei ichupe nde ru ramonguáicha, ha umi imitãvévape ndehegui, nde ryvy ramonguáicha, ermanag̃uaig̃uíme nde sy ramonguáicha, ha umi kuñataĩkuérape ne reindy ramoguáicha py'apy potĩ reheve. Emboete eipytyvõ umi kuña imenave'ỹvape nda'ihentevéiramo. Upe kuña imenave'ỹva imembykuéra térã ihénteramo gueteri. Ko'ãva raẽ toiporiahuvereko hogayguakuérape ha tomyengovia ojejapo porã va'ekue hesekuéra, ko'ã mba'e kóva iporãite ha ombovy'a Ñanderuetépe. Upe kuña imenave'ỹ añeteguáva ha ha'eño opytáva, toha'arõ Ñanderuete oipytyvõ hag̃ua ichupe, ha ojerure asy iñembo'épe ára ha pyharépe ambuekuéra rehe. Pe kuña imenave'ỹva oikóva hete rembipota vai poguýpe omanóma ijespíritupe, oikovéramo jepe hetépe. Péva ehekombo'e ichupekuéra ha heko ipotĩva'erã ani hag̃ua avave oñe'ẽ vai hesekuéra. Oiméramo peteĩ ñane ermáno ha noñangarekói ihénte tuja térã ig̃uaig̃uíva rehe, heko ivaive ojerovia'ỹva rekógui. Peteĩ kuña imenave'ỹva réra oñemoĩkuaa avei pe iglésia pytyvõ rehegua kuatiañe'ẽme, ha'e oguereko guive sesenta áño ha oiko va'ekue peteĩ ména año rembirekóramo. Ha'e oñemoherakuã porã va'erã hembiapo porã haguére, omongakuaa porã haguére imembykuérape, ombohupakuaa haguére, ojohéi haguére heko potĩ vapykuéra, oipytyvõ porã haguére umi ojejopy va'ekuépe, oñeha'ãmba haguére opaichagua tembiapo porãme, embo'yke katu umi kuña imena'ỹva imitãvévape, ndojokoséiva hetero'o ha heko rembipota ha oñemoĩ Ñanderuete rehe omendaseitereígui ha hembiapo vaíva opoihaguére ijerovia iñepyrũmbyrégui ha nomba'aposevéigui ojepokuaa oiko rei upéi oho oñandu ambue ogayguakuérape oikuaa ha ombohasa hag̃ua heta mba'e naiporãiva hapicha rekovégui Ha'e he'i he'i'ỹva'erãva ha upéicha oporomoingo vai hapichakuéra oñondive. Upévare che aipota umi kuña imenave'ỹva imitãvéva tomenda jevy, tomongakuaa imembyrã ha toñangareko hóga rehe, ani hag̃ua Satanás oñe'ẽ vai hesekuéra. Oiméma voi ijapytepekuéra umi opoíma va'ekue ijeroviágui ha oiko jevýma Satanás rapykuéri. Oiméramo peteĩ kuñakarai ojerovia porãva ha oñeme'ẽramo ichupe peteĩ kuña imenave'ỹvape oñangareko hag̃ua hese, kóva toipytyvõ porã ichupe opaite hemikotevẽ rehe, ani hag̃ua ha'e ipohýi eterei ambue iglesiaguakuérape g̃uarã. Pe iglésia toñangarekónte pe kuña imenave'ỹva oikotevẽvéva rehe. Umi omyakã porãva iglesiaguakuérape tojehayhu joa tenonderãme umi omoherakuãva ha oporombo'évape. Ñanderuete ñe'ẽ he'i voi, Ani remoĩ jurujokuaha pe guéipe ojykýi aja mba'e ra'ỹi, Deuteronomio 25, 4. Ha avei oñeme'ẽva'erã upe omba'apóvape hembiapo repykue, Lucas 10, 7. Ani rejapysaka upe oñe'ẽ vaiséva ansiáno rehe, ndaipóriramo avei mokõi térã mbohapytechaháre. Eñatõipohýi umi oñembohembiapo vaívape opaite iglesiaguakuéra renondépe, umi ambue ohendúva okyhyje hag̃ua avei. Ajerure asy ndéve Ñanderuete, Jesucristo ha umi yvága rembiguái poravopyre renondépe, rejapõ va'erãha ko'ã mba'e hekópe, reñembo'yke'ỹre térã rehayhuve'ỹre avavépe, Anítei remoĩ pya'ete nde po avave akã ári omba'apo hag̃ua iglésia rembiapópe, ani hag̃ua nde rejehe'a avave rembiapo vai rehe. Eñangareko ndejehe reiko hekopotĩvaramo. Aguyryre ani hey'u y'año, hey'u avei michĩmi víno reheve nde py'a rehehápe, nde rasy hague remante rei. Iglesiaguakuéra apytépe oime umi ñane ermáno angaipa ojehechapya'éva pe mbojovake ára mboyve, ha ambue tembiapo vaikuéra katu ojekuaa va'erã upe rire aẽmante. Upéicha ojekuaáta avei tembiapo porã ha umi tembiapo vai katu ndaikatúi oñeñomi tapia g̃uarã. Timoteo peteĩha capítulo seis. Opa tembiguái rei esclavo oikóva ijára poguýpe ha ojeroviáramo Jesucristo rehe omomba'eteva'erã ijárape, ani hag̃ua ambuekuéra oñe'ẽ vai Ñanderuete réra térã hekombo'epy rehe. Ha umi tembiguái oguerekóva peteĩ patrón ojeroviáva avei Jesucristo rehe, tomomba'ete ichupe iñermánogui ha toservi porãve ichupe, Ha'e ojeroviágui avei Ñanderuete rehe, ha ha'e oikóma Jesucristo rayhupára ramo. Pe patrón toñeha'ãmba avei tohechauka ipy'aporãha hembiguaikuéra ndive. Che aipota nderehekombo'e ko'ã mba'e ko'ãvare. Mbo'ehára japu ha pirapire oipotaitereíva. Oiméramo pende apytépe peteĩ ombo'éva ambue mba'e, Omboykévo Jesucristo ñe'ẽ hesãiva ha pejerovia mbo'epy hekopeguáva, upéva oñembovu rei ha ndoikuaái mba'eve ha oiko itarovávaicha ojoavy ha oñorairõse iñe'ẽ rei rehe. Ko'ã ñe'ẽ reígui heño ipy'arasy, envidia, ñorairõ, ñe'ẽ pohýi, ñe'ẽ vai rei hapicha rehe ha ñe'ẽ joapi ndopáiva. Ko'ã mbo'ehára japu oikóta rovávaicha Oñemombyrýgui pe añetegua rapégui ha omyasãi imbo'epy japu omono'õ hag̃ua pirapire ichupe g̃uarãnte. Pe jerovia añeteguáva tuicha mba'e voi umi oñemomirĩvape g̃uarã ha ovy'áva umi mba'e oguerekóva reheve. Mba'eve ningo ndajaguerúi ko yvy apére ha mba'evete ndajaguerahamo'ãi avei. Upévare jaguerekóramo ñane rembi'u ha ñande ao, Tajavy'a ko'ã mba'e reheve, umi ohupytyséva heta mba'erepy, ho'áta katuete jepy'ara'ã ha ñuhãme. Hi'a ngarembipota vai oisãmbyhýgui hekove, oñehundíta ha'e ha oñembota ichupe aña retãme. Pe jerovia ñorairõ porã. Nde katu Timoteo, Ñanderuete mba'éva, ekañy ko'ã mba'égui, ha eñeha'ãmba reiko hag̃ua hekoitépe, teko potĩme, jeroviápe, mborayhu añeteguápe, paciencia-pe, ñemomirĩme, Eñorairõ pe jerovia ñorairõ porãme, eñemomba'e pe tekove tapia g̃uarãvape, upevarã Ñanderuete voi ne renói va'ekue ha reme'ẽma va'ekue avei peteĩ testimónio porã nde jerovia rekovégui heta ermanokuéra renondépe. Che Pablo, ha'ese ndéve Ñanderuete omoingove opa mba'e ha Jesucristo omoherakuã porã va'ekue pe añetegua Poncio Pilato renondépe, upévare nde Timoteo, ejapo hekópe avei pe tembiapo oñeme'ẽma va'ekue ndéve, Ñandejára Jesucristo ojehechauka jevy peve, upe ára Ñanderuete oiporavóma va'ekue. Ha'e ningo pe vy'apavẽ ha pe ipu'akapavẽ ha'eñoitéva, ha'e ningo mburuvichakuéra ruvicha guasu ha jarakuéra jaraite. Ha'eñoite oguereko pe tekove tapia guarãva, ha'e oikóva tesape ojeike'ỹháme, naipóri yvy'arigua apytépe ohecháva ichupe ha ndikatúi voi ohecha ichupe. Toñemomba'eguasu ha toñembotuicha ichupe tapiã g̃uarã, ta upéicha. Amén. Umi mba'eita oguerekóvape, che ha'e, ani hag̃ua oñembotuicha ha anítei ojerovia imba'eita rehe. Imba'eita ohasakuaa pya'eiterei, tojerovia uvei Ñanderuete rehe, ome'ẽmbáva ñandéve ñaikotevẽva guive. Tojapo hikuái tembiapo porã, ombyaty heta peve, tomboja'o umi mba'e oguerekóva ambuekuéra ndive, Toiporoporiahuvereko, upéicha pemono'õta heta tembiapo porã ha pejapyhýta pe tekove añeteguáva. Nde, Timoteo, ejapóke che ha'éva guive ndéve, ejei umi oñemongeta vai reívagui ha pe kuaapy gua'u reígui. Oime ningo umi ojapyhýva kuaapy gua'u rei ha upévare opia Jesucristo-gui ha pe tekove téra pégui. Ñanderuete ejeporiahuvereko katu toĩ nendive.